Ɛnɛ de me baeɛ a, mm, wɔn nim, mede mmarima aduro na ɛnam. Mmarima aduro a mmaa de nso yɛ dɛn? Ɛka ho. Tɛm deɛ ɛsisi me nua mmaa nom no. Mhm. Wei, wei, ɛwɔ- ɛyɛ agyenkwa herbal powder. Agyenkwa herbal pa- powder wei, mmarima ne mmaa nyinaa nom. Ɛsiesie mmaa Ɔbaa a wonni atenka, ɔbaa a wo menses mma yie, ɔbaa a wobɛyɛ menses a ne pains gye sɛ obiara yɛ dɛ ɛte wo nka, ɔbaa a se wo nsa da nkɔ yie, wo deep wo ahaw ne ade. Wo a gonorrhea nso haw wo, woyɛ barima gonorrhea haw, syphilis ne ade a, ɛyɛ Agyenkwa herbal powder wohia bi. Deɛ wohia ne sɛ wobɛnya nsuɔhye na wode atere baako agu mu na ayɛ dɛ na woanom. Yare bi a ɛhaw wo nipadua mu sɛ wontumi mmɔ adwuma yie, Aha wontumi mmɔ adwuma yie wokɔ si anim nkyɛ na wagyaa mu ne ade no mpakyɛ wo wohia agyenkwa herbal powder na aboa wo mpakyɛ wei nyɛ honhom deɛ sɛ ɛyɛ honhom de deɛ a na wokɔ agyenkwa spiritual park ebi a na wo ne bɛyifo bi akɔda wo nim na wagye wo tu afi wo nsa nti bɛrima no nsɔre koraa anaasɛ wama ɔyare a wato gonorrhea de ama wo ɛno de na wobɛhia agyenkwa spiritual park no bi ayusu ansa na wabɛnya powder no de gu ɔhyɛ mu anom na no koraa de sɛ wode no yɛ spiritual na yɛ gonorrhea anaasɛ yɛ ɛyi a wode apu a wakyere ti a ne nkɔ a ɛno gye wo hia lime half lime nsuo wakyi mu aka wo na wanom nti mmaa ne mmarima nyinaa nom efi hɔ nso a na waba kikimen kikimen deɛ yɛ mmarima nko a na ɛno no wo a pɛ sɛ ɔbarima yɛ kɛse tenten kakra ka ho anaa wayɛ weak wɔ mpam no ne ade no Ɛno no na wohia curcumin na akirikiw. Curcumin sɛɛ na ɛte, ɛyɛ powder. Ɛno nso wode bɛgu nsu ɔhyem na anom. But wopɛ sɛ ɔbarima no yɛ tenten kɛse kakra ka ho a, ne cream ka ho. Ɛna wɔfrɛ no kiki cream, kiki cream na wode aka ho na wode massage ɔbarima no. Mpakyɛ wo nsa ka cream no a, wobɛnom wei, wonom wie a, mpakyɛ wo, wei na ɛhyɛ mu 21. Ɛhyɛm 21, Da biara wobɛnom baako. Na sei na ɛte no, wote nku no a, wode bɛtwe wo barima no aba akyire sei, hmm, bɛyɛ three minutes nyinaa na wode twe ba akyire. Wowie a, ansa na woayɛ dɛn, woasian no, aha, na wopɛ sɛ ɛyɛ kɛse nso a, na woamiamia, woamasaagye no, aha, saa na yɛuse no no. Nti na mede wei baa sɛ mɛkyerɛ wo. Na wotɔ aduro no a, woantɔ anto wo sika mu ma woansɛe no. Hmm. Wopɛ sɛ emu yɛ den nko ara na wogyina so wɔ mpam kyɛ na wotumi satisfy ɔbaa no a, na ɔbaa no ma wɔn wɔ peafo a, pakyɛw adeɛ a wohia pɛ na ɛyɛ kiki mɛn no. Ha, but wosan pɛ ne kɛseɛ ne ne tenten kakra ka ho deɛ a, na wohia kiki cream no nso ayɛ dɛ aka ho. Nti ɛno nso yɛ pack sei. Nti no wo a wopɛ sɛ wobɛma ayɛ tenten kɛse kakra na wotumi san gyina wo nan so kyɛ no bàtɛ wohia kiki ɛna yɛfrɛ no kiki park kiki park ɛyɛ kiki men aha ɛyɛ kiki park ɛna ɛyɛ kiki men herbal tea hmm na ne wɔ ne kiki cream ɛhyɛ mu to nsa ka bi a ɛno no for mmarima nko a ɛna wei ne deɛ ɛyɛ both ɔbaa ne mmarima mmaa ne mmarima bàtɛ wohia bi na yɛte no sɛ. Me a mekasa no, wei, wia na yɛde ayɛ powder wei no, a ɛyɛ agyenkwa no, ɛno ara na yɛde ayɛ agya adu bitters. Na wei ne deɛ akɔ wɔ hɔ mu, yɛde nsa, yɛde ɛtɛ no na atwe mu ahoɔden no. Sɛdeɛ mpanyinfo kaa sɛ, adeɛ a wode nsuo yɛ no, wode nsa yɛ yeye. Saa na na deɛ wode nsa yɛ no, so wode nsuo yɛ yeye nti no, yɛwɔ aduro a yɛde nsuo na ɛnoa na ɛkɔ wo nipadua mu ɛsa yare. Ne yɛwɔ deɛ yɛde akɔ hɔ, ɛyɛ nsa na atwe mu ahoɔden no. Nti wei ne agya dubitas, obi a wosisi a ɔyaw, kooko, adokoro ne ade. Ɛno nso no ɛna meka sɛ de bia na yɛde ayɛ nsa yi. Na bia na wonim nsa nom deɛ wohia powder no. Sɛ wonim nsa nom nso deɛ a ɛneɛ ɛbɛbɔ adwuma ma wɔyɛ yio de pua. Mmaa nom, mmarima nom. Ɛboa ma wo menses no flow yie. Wɔtumi ma wotumi da kama wodidi a ɛnyɛ w'anum ne nsa a wonom no ade kye a wo ho san de denden ɛnde ɛyɛ agya du bitters mo hyɛn sport bia sɛ wɔma agya du bitters oni bi wɔ hɔ afa yɛn nɔma ne ma no sɛ frɛ agya dufoɔ no na wɔmmerɛ obi na fa som yɛ okurom ha nɔma no yɛ 0244 674927 0244 674927 nti wo a wote me nka a wopɛ sɛ ɔbɛrima no Emu pagya kakra na san tenten kakra ka ho no, wohia kiki men ne powder ɛna ne cream no. Kiki men, kiki men, wohia ne powder ɛna ne cream no na wɔde ayɛ dɛn asa wo ho yare ɛba mmɛmasɛm a sɛ ɛbɛyɛ tenten bɛyɛ kɛse kakra sɛ atwe akɔ mu ɛbɛtwe aba na meka kyerɛ awofo no sɛ moawo mmɔma no ɛde no wonyin na wonyin na wotwɛn ansa na abɛsɛ wobɛma ayɛ kɛse tenten a ne yɛ ɛyɛ den ne nya ɛyɛ den ɛnti abofra no yɛ abofra na mɛni no aborɔ Wɔware no apɛ ne ne nku no nko ara na wohia. Wonhia sɛ ɔbɛnom tii no aka ho. Wohia nku no. Wotɔ bi a, wo ba no wode no dware wie a, na wode massage ne bɛrima no twetwe ma no. Bere a osua yi nti obenyin no, na nea ɛyɛ sɛ ekura no, wanya, na wanni no aborɔ, na mma antweetwee no anyɛ odwo no, ɛma mma nnye ne sika nni kwa. Enti no, wopɛ bi a, na wafrɛ nɔma. Nɔma no yɛ 0244 67 4927, 0244 67 4927. Wei yɛ special kiki cream na kiki men pɛɛba tea a yɛakɔfa aba for mmarima a wɔmpɛ sɛ wɔn mmarima yɛ kɛse tenten na afei wɔtumi gyina wɔn nan so sɛ brane nso kyɛ wɔ mpam agorɔ di no na yɛakɔfa abrɛ mayazi herbal and spiritual center yɛakɔfa aba no nti mayazi herbal deɛ wofrɛ yɛn a sɛ ɛho mfam sɛ honam fam nea wopɛ biara no nsa bɛka bi sɛ ɔyɛ ɔbaa sɛ ɔyɛ ɔbɛrima wohaw no ano solution wɔ Mayazi Herbal and Spiritual Center. Ɛsiane sɛ yɛn adwuma kɔ anim na ɛbɔ bi seesei kura deɛ mpanyinfo ama yɛn Agyenkwa Herbal Hospital seesei deɛ fi clinic akɔ hospital nti no Mayazi Herbal no wote sɛ wɔbɛka sɛ Agyenkwa Herbal Hospital yɛn ara na wɔfrɛ yɛn Agyenkwa no aha because yɛn nnuro no nyinaa yɛ adeɛ a ɛgye nipa nkwa aha efi yare mu eba ahoɔden mu nti na wɔama Agyenkwa Herbal Hospital. Nti no, wote sɛ wɔfrɛ Agyenkwa Herbal Hospital a, ɛyɛ Mayazi no a ɛna eh, wɔn ansa mpanyinfo abɔ yɛn abɔso abɛn no sɛ sɛ yɛadan afi clinic akɔyɛ hospital na ɛyɛ Agyenkwa aduro no nnwuma ɛbɔ ne ade nti no na mpanyinfo ama yɛn saa yi no sɛ akwanya sɛ yɛn use Agyenkwa Herbal Hospital. Nti wopɛ sɛ wogye wo ho nkwa, wogye wo bɛrima nkwa, wogye Ayi waware wosi waware no woma nkwa bam because ɛna sane mpam agorɔ no nkɔ yie no nti no tadua no ayɛ ketewa yɛ tietie no nti ntɛm bia na wɔyere dwoodwoo sɛ bia na ntokwa sɛ wokɔ register na wokɔ bisa hɔ a aware agu ne wɔn a ɛpɛ sɛ gya aware turu na mmaa no nyinaa yɛ ne bɛrima ne kunu bɛrima nso a na yɛ tia Sɛ yetia na nsu a na ontumi mmɔ adwuma wɔ mpa mu nkyɛ, ɔdwennwene no, ɔhaha no, ɔma ne ho nsisi ne ho so, nti wakɔ fare sɛ ogyae aware. Mpakyɛw ntena hɔ mma saa ayi wei no ngu aware mma na ntokwa mma fie hɔ because woba Mayate Herbal and Spiritual Center Agyenkwa Hospital hɔ a, yɛwɔ ho aduro na mede akyerɛ wo no, nti no bɛtena hɔ na sɛ Wo yere agyaa wo because of wo barima esu a ɛyɛ tia anaa wontumi nkyɛ mmɔ adwuma nkyɛ mpam deɛ a ɛne wo a wogyegyegye mm ɛnyɛ obi na egum ntwi abu bu ɛsɛ akɔnɔ de ne ti yɛ dɛ gye akyerɛma nti ɛnjo alert over to you wofrɛ nɔma na nɔma no yɛ zero two four four six seven four nine two seven biribi a wofrɛ bi a wopɛ no wo ne yɛn discuss a yɛbɛnya ano aduru ama solution wɔ ha agya du nso wɔ ha agya du bitters ɛmɛ na afra to sɛ nea onim na ɔnom because wonim a but i'm telling you sɛ wonom a wobɛkɔ so anom asan adi ho adanse agya du bitters mmarima aduro nie makra wo dasɛ nɛ yɛbɛsan ahyia bye bye